Cuba lah jangan ikam kaya mudelnya tu dunia tu sempit banar bagi mu. Iih banyaknya pang lagi bibinian nang bungas yang lebih mahargai saurang tu ada ja nang kaya itu tuh han. Oke halo nang sana ku barataan dimanapun buhan pian baradan selamat datang di Kahpi official yes kawan kita betamuan pulang. yang pastinya kita di sini akan kembali akan kembali merasakan video-video lucunya pastinya itu pasukan Troy ya kalau kawan lihat kenapa aku sampaikan kawan lain nah ih ada iklan ini nih hmm, makanya bubuhan ikam nih kalau misalnya ada produk atau apakah kayak itu nah ada dagangan di Banua nih silahkan ikam anu nih apa ngarannya tuh hubungi aku aku akan mengiklankan di channel YouTubeku nih Iih, mahal kalu bang, pian bang bayaran kada kita bapandiran ulu santai ya kalo. Nih amun cocok pamandirannya oke lah. Iih, oke kawan lah kada usah banyak pander lagi aku tahu bubuhan ikam di sana handak konten reaction bang, iih kami hadang bang, anu bang lucu lucu bang, ayo ha oke. Nah buat lo yang suka ngomongin gua di belakang, ngejelek-jelekin gua di belakang, gua mau tanya.

Kada jua kita harus intropeksi diri jua, iih kalo misalnya ikam tasalah ya tagur ai jua, siapa pun dia di di depan atau di belakang kada peduli itu, kalo salah ti salah ai han kaya itu maksudnya. Karja tiap hari mabu, karja tiap hari pasang togel, karja tiap hari pi pesta hura hura, pas katong tanya kalo mati mau masuk apa, surga dong, ngana kira ngana pptt pns di dalam kong ada orang dalam.
Maksudnya tuh kan apa ngarannya tuh bubuhan mu nih gawian kada mangaruan selidril dan macam macam lah hiih itu aku kada tahu han kena misalnya aku sambat jua bubuhan mu nih sarba salah bang pian suah kalu bang jadi manyambat han ya kalu lih sarba salah aku jadi nang bapandir nih hiih maksudnya tuh kalakuan kita tuh sesuai akan lawan harapan jua hiih nih kalakuan kada baik harapan nang baik baik kaya what the fuck lah.
Pas lagi nyaman, kada ingat, kada tatatahu lalu sudah sakit manakuni dimana ikam kawan, pau jar aku bulak balik tampar tahu rasa.
Pas sudah nyaman kada ingat, sudah sakit manakuni posisi. Kita kawan ni kada hiran lagi dah karna hal nang macam ini kaya apa yu, modelnya tu kaya biasa udah di banua. Hiih, udah sakit kan weh, sama-sama kan kita solidaritas kisahnya. Pas sudah nyaman, kada ingat lagi kawan nang di bawah nih, nang dahulunya sama-sama. Han, hiih, kada solidaritas ngarannya ngintu. Coba kaya kaya unda deh nah. Hiih, solidaritas kalu kita tetap ai aku kayini pang kawan ai, kadada handak basumbung-sumbung lah masukan troy. Napang jua nang disumbungkan nang bigi palir masih dua ha.

Tambahi lagi kata-kata nah. Kita madangi nang kilap-kilapnya tuh. Oh, kada bekilap-kilap leh. Binian amun sudah beisi pacar kada mungkin wani manja lawan lakian lain. Ada lakian manchat aja langsung di block kada percaya, sama aku gin kada percaya. Tegantung pang kawan ai apa, ada memang bibinan yang inya tu setia banar kaitu nah, hiih. Dan kebanyakan bibinan tu setia inya ketika hudah dapat pacar dan hatinya tu terbuka untuk seseorang, humm. Jarang ada bibinan nang yang anu tuh yang model fuck grl, grl, yah fuck grl kaitu tuh han, jarang ada, mun ada jua kaya what the fuck lah. Rancaki update story ya. Nyaman aku tahu ikam baik baik aja soalnya kita kada pernah chatan lagi. Hei mun di mun di kaya mamantau lewat story ja lih. Humm nonton ni story mantan misalnya kan wih inya lawan pacar barunya kan wih nangis saurang han. Baik kada usah dilihat ya mun story mantan lah. Hiih misalnya saurang bepacaran Untuk melihati story mantan oke lah, karena amun inya beisi pacar hanyar kita gin sama haja jua. Mun saurang jomblo jangan handak melihat-lihat. Ih, kecuali inya jomblo jua kan jadi ada kesempatan untuk balikan. Hah, itu ja. Aduh, hai lih. Salah server kawan ai. Iih, haleluya ja, mbahee lagi. Pas senang lupa, pas susah nanya posisi, oh nih yang tadi lih, berarti ikam mengkopas kata-kata sampurna ini, humm, nih ruku urang mahal kawan lah, urang kaya ini nih, iih kita jauh lawan ngini ni, kita bubuhan nang nang rakyat jelata naksaan han, teroi, kalo sampurna nih kaya high class banar dah urangnya, humm. Aku ja jirang nukar sampurna ni kam kacuali kadada ruku naksan atau troy kadada lagi han anu habis ja kulir kawarung lain hanya aku nukar sampurna aku tu kulir ni nukar ruku sampurna ni kawan ai nyaman pang memang cuman laksmana habis ih kada karasaan weh habis dah apalagi amun ikam bakandaraan nah iih kada babarapa isap ada inya angin tu mamakan banar ka tembakau nya ni kaya what the fuck banar lah rugi nukar. Ini sembilan puluh sembilan persen cewek mana paham nih bibinan lah ikam kada ngerti nih kupadahi lah ini nih mudilnya ilustrasi nang mudil manggisang tu nah hiih. Ulun kada tahu anu ka ai yang manggisang tu. Ma ai nang sarajin nang lawan pacarmu tu pang. Kada ingat lagi kah? Oh shit. Nah babuluan leh basisingut. Hin. Iih, aku handak tahu pang komen pasukan Troy nih bagi bagi bibinian ja bagi pasukan Troy nang lalakiannya nih. Iih, yang katuju bibinian nang buluan tuh. Iih, aku tahu banar niatmu tuh napa.
Oh, jadi ngini kah urangnya nang handak sukses tu. Tapi gawian ungu-ungut wara. Oh, ikam lah urangnya lah. Gawian ungu-ungut, guring, makan ya kalo. Ayo, senyum dulu senyum pang setumut pang. Handak lah. Ya, senyum-senyum. Ceklap.
Oke, terima kasih. Tuh dengeri kawan lah. Iih, bubuhanmu tuh apa cita-cita atau impian atau harapan tuh handak nang modelnya sukses. Weh, tapi usahamu untuk ke situ tuh kadada buss ai. Iih, kayapa handak sukses mun kaya itu.

Cantiknya tu mudilnya natural banar kawan lih. Coba kita ulangi nah. Aku jomblo bahagia, memang aku jomblo, tapi aku slow. Mudahan ai pian jomblo bubujuran lah ding lah, hiih nyaman pasukan troy maharap ja.
Aduhai tawaan. Aku kada tahu pang palas bujuran kah tu di kakahandakakannya kah kada tahu jua lah. Hiih cuman bagus ikam badiam aja lah dusa lagi banyanyi. Ini kata kata nah. Harus bahagia walaupun kisahnya haja waduh ini bagus ai ih bujur aku setuju hiih kebahagiaan tu kawan eh harus kita laksanakan di kehidupan hiih meskipun hatimu sedang bersedih. Iih, jangan ikam ungkayakan tarus bersedih tu di di di kehidupanmu, sosial media jua. Nih aku hiran lah ada story anu sedih ja. Ya aku paham pang itu mengungkapkan perasaanmu kan top tapi jangan jua terlalu menampakkan diri bahwa ikam sedih. Iih, itu tu akan maulah dirimu semakin drop kawan ai. Iih, kita happy aja bahagia, ada permasalahan jangan terlalu dipikirakan secara dalam. Iih, santai ja dulu. Iih, kena pulang memikirakan bagamatan kaya itu nah. Hiih lah pasukan tu lah. Aku paham pasukan tu posisinya kada nyaman kena ini. Nah kata-kata pulang, sudah tahu kada dihargai masih haja diperjuangkan ingat cinta boleh bongol jangan nah tu setuju kawan ai. Hiih kita ni kadang-kadang terpaku oleh satu cinta satu wanita tu sementara kita lupa bahwa sekian banyak ada bibinian di banua nih. Hiih bang inya bungas banar bang ai. Banyak bus ai apalagi di Barabai. Hiih bungas-bungas biniannya. Han, cubalah jangan ikam kaya mudelnya tu dunia tu sempit banar bagimu. Hiih banyaknya pang lagi bibinian nang bungas, yang lebih mahargai saurang tu ada ja nang kaya itu tuh. Han, hiih buka mata kawan ai move on lah dari dari mantanmu yang kampret tu kada hakun manarimamu apa adanya. Banyaknya bibinian di situ yang bungas yang hakun manarima apa adanya. Hiih mun di Berbai kada saku lih. Hiih banyak nang ada maunya saku.

Tapi boong.
Dasar muka bokep. Coba ikam la racak di WA kakawananmu tu nang menurutku kurang geri kurang nah kadang lah aku ma rapi akan kata kataku dulu nah menurutku kakawananmu yang racak ngirimi kaya ini nih kurang gawian hiih kenapa ikam mengirimi kakawananmu nang macam ini nih video coba nah nya memprank nih kisahnya. Tapi memang banyak pang lah nang bubujuran ada cuman kada kawa kutayangakan pang disini yang viral jar sakalinya dasar rebeh aku gin katuju malihat kam hahaha.